Avahiyên ji Heryê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê.

Di hersî pêvajoyên wê de û heya gihiştî serdema kevirî ya navîn, mîzolît, yanî di navbera di melyon û sê sed hezar sal û duwazdeh hezar sal de, ji şikevtên xwezayiyê di encama volkan û erdhejan de çêbûne û kort, berqefên keviran û daristanên asê weke ewlgeh ji xwe re bi kar aniye û li ser nêşîr û komkirina berhemên daran, xwe xwedî dikir. Di encamê de ev cih, namaze, şikeft cihê yekemîn ê bijîbûna mirov bû. Tê de bi awayekî dijiya û hewl dida ku ji ber bûyerên derdorê weke hewayî û yên cuda cuda û her wekî din ji lawiran xwe biparêze.

Yê niv vedigerin wan serdaman weke şikefta Şuwato li Mehabate Rojhilatê Kurdistanê û şikeftên berda belka Şanîdar, Hezar, Merd û Zerzî li Kurdistana Başûr û şikefta Duderî ya li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û hîn şikeftên din li Filistînê li ser bicîhbûna mirovan di şikeftan de şahid in. Di salên deh hezarê berîzayînê de mirovan şikeft berdane û ber bi deştê kenarên çiyayan, delavên çeman û geliyan vedaketin ku li wan deran bi cîh bibin. Ev yek destpêka guhertinê bû ku destpêka kombûna civaka mirovî bû. Bi navê wergehê nêçîrê yan jî pargeh, di pêvajoya herî bi cîhbûna li gundan tê nasîn. Çavkanî diyar dikin û weke Doktor Azad Elî jî di pirtûka xwe ya bi navê Gundên ji Heriyê de aniye ziman, Du heremên çalakiyên avahîsaziyê dîtine, ya yekemîn nişîv û geliyê Torosa Rojhilat û çiyayê Zagrosê ya lişkeftên ku mirov di demên pêş de lê dijî ya nêz bûn û ya duyemîn jî heremên di kêlek Derya Sipî re ku ji Filastînê dest pê dike û digihêje Sûriyê û bi taybet li kêlekê delavên çaman e, ji wan Firat, Lîtanî û Asî. Sûriyê yek ji heremên herî guncav bû ku veguhertin ji pêvajoyên nearamiyê ber bi aramiyê ve biçin. Dibe ku herema Geliyê Firatê û her du şaxên wê ve, Xabûr û Belîx cihên herî guncav bûn ku ew guhertin lê pêş kevin. Di wê demê de li geliyê Firata Navîn û derdora Çiyayê Şengalê malên Gulover derkevin. tine. Ev jî yekemîn nexşeyên ku mirov ji bo avakirina malên xwe bi kar aniye. Çawa gotigotara bi navê Taybetmendiyên nexşekirina avahî û wargehên ji heriyê li Iraqê ya Doktor Necîl Kemal Ebdurezaq de hatî. Malên ji heriyê weke kortan golover an di erdê de hatine kolandin û yan jî di keviran de ku korahiya wan ji pêncî heya heftê santîmî ye û dîwarên wê yên ji heriyê jî yan ji herî û keviran in û yan jî ji herî û şaxên daran in. Bikaranîna heriyê di destpêkê de Ne bi awayekî rêk û pêk bû. Tenê datanîn ser hev e ku dîwar pêk were. Her wekî din e, Dektor Azad Elî di pirtûka bi navê Şêwazên avahî sazên ji heriyê li Cizîra Firatê û li gor daneyên dîrokî û encamên erdkolanên cihên kevneşopiyê li Sûriyê pêk hatine, Cizîra Firatê ji cihê destpêkê bû. Ku yekemîn malên ji heriyê lê ava bûne û yekemîn cihê niştecîbûna mirov bû û erda wê gundên yekemîn li ser hatine avakirin. Şandeyên kevneşopiyê yên li Sûriyeyê kar kirine. Gelek nîmûneyên malên ji heriyê yên Glover dîtine û piraniya wan jî dîwarên wan ji madeyên sivik weke şaxên daran bûn û bi heriyê hatine pêçan. Mîna Geda Sor û Mîrbê tê ku vedigerin salên heft hezarê berî zayînê. Ew mal bi demê re pêş ketin û şiklê wan di wexteke pêş ji haman salan weke yên Ebû Hureyra û Şêx Hesen Çarîn dirêj bûne. Pêşketina wê dewam kere. Heya gihişt şiklê bi navê Tolos yê li Helefê û sebiyê spî ye li Rexxê, Çemê Xabûr û Belîxê. Malên Helefê yê vedigerin salên pênc hezarê berî zayînê Ji odeyekê hundir pêk tê. Kojora wê qab bû û li pêşiya wê jî odeyeke çarîn dirêj e ya ku pana wê sê koşin e û ji heriyê li ser bingeheke kevirî hatine avakirin pêk tên. Doktor Azad dibêje ku şêwaza bikaranîna heriya li ber tavê ziwakirî li Helefê dest pê kir. Li wir şêwazê Gulover Tolos bi kar anîne û paşê peşek ji avahiya çargoşdirêj bi şêweyê yekbûna karê avahîsaziya nû li ser zêde kirine. Ev gavavêtina avahsaziya pêşketî ya li Helefê ji ber pêşxistina heriya lêkirinê bû û bi kar anîna kevir û şaxên daran jî wekî piştgirê heriyê di lêkirina avahiyê de bû. Dîsa dibêje avahiya Helef nîşaneyeke gelekî diyar hiştiye ku şiklê avahîsaziya nû di pêşketina avahsaziyê de gaveke mezin bû. Ew jî di encama fikrandin û çandeke hunerî ya nû de ji ber ji rengê holk yê sade ber bi avahîsaziya bi plan ve çûyîne. Piştî wê mala ji heriyê ya bi rengê çarkoşa dirêj û ya çarkoşe derketine ku bi pêşketina şaristanî û firehbûna niştecîhan re bimeşe. Ev veguhertina endezyarî hat ku bibe destpêka avakirina malbata mezin û ya ku li malekê di gelek odeyan li kêlek hevdeh dijîn. Avahiya salên çar hezarê berîzayînê li Sûriyê bi giştî ji odeyeke çarkoşe dirêj pêk tê û derdora wê jî hewşeke gulover heye ku dîwarên wê jî ji heriyê li ser bingehekê ji kevir hatiye avakirin. û di salên sê hezar û du hezarên berî zayînê de hîn hêma li ser avahiyên nû zêde bûne weke hewş odeyên ji bo ajalan û debo. Firehiya van kombûyînan e di destpêkê de biçûk bû û bi demê re mezin bû. Her wekî din di wê demê de gelek avahiyên mezin derketine weke qesr û perestgahan, ku hunera avakirina wê gelekî bilind bû û ji heriyê hatine avakirin. Ya herî girîng jî ji wan Koşka Orkêş e li girê Mozan e ya ku vedigere salên sê hezarê birêzayînê û li gorî Giorgio Botçîlatî ew mezintirîn koşka li Sûriyeyê di navber herdu çeman de ye.

Her wiha jî Koşka Zerîlîm Şahê Marî li Til Herîrî ya ku vedigere salên du hezar ên berîzayînê li gor Dektor Hessan Ebdulxaliq ku lêkolînek bi navê Avahiya Melekî li welatê di navber her du çeman yê li Sûriyeyê Di navbera dawiya salên sê hezarê berî zayînê û heta dawiya salên du hezarê berî zayînê belav kiriye ku ev koşk yek ji ciwantirîn koşkên li cîhanê ye û mezintirîn koşkên Rojhilatê firehbûna wê du hektar û nîv e. Koşk jî bi rêka dîwarên rakirî yên ji heriyê bi qalindiyeke mezin hatiye avakirin. Li Cezîra Firatê avahiyan heya pêvajoyên dîrokê yên pêş de yên dema romanî û pîzansî jî taybetmîndiya xwe parastiye. Dibe ku hewldabe çanda xwe bi taybet di warê avahîsaziyê de ferz bike. Ji bo wê jî şêweyê avakirina avahiya guhertineke cewherî nedît, weke avahiyên serdemên navîn ma. Vê hişt golîkolînerên kevneşopiyan navê şaristaniya wan bikin şaristaniya ji herî yê. Herwiha madeyên dilêkirina avahiyan de jî nehatin guhertin. Kelpîç a ji herî ya li ber tavê ziwakirî, pêngeha madeyên tên bikar anî bû. Tevî wê hin madeyên din ji heriyê û cebsînê ve bikar anîne. Şiklê baneyên avahiya jî weke xwe maye, nehatiye guhertin.

Ev çand û bî vegere ser planekê an jî lêkolîneke endezyarî madeyên hê sane esas digire. Ew made hene û berdewam in û heya niha jî û tevî ku avahiyên çimento di salên dawî de li bajarên mezin pêş ketine, li gelek gund û bajarokên li vê erdnîgariya fireh, tên bikaranîn. Em vegerin mijara heriyê. Em ê bibînin ku em kevintirîn madeyê mirov ji bo lêkirina avahiya bikaranîye. Weke Doktor Mansûr Ebdulezîz di gotara bi navê Avahiyên ji heriyê Li welatê Ereb û Rojavayiyan de dibêje ku bikaranîna van madeyan taybet li kampên li geliyan, serê çiyan, ber çeman û li nava mêgan bû ku li wan cihan ev made lê hene.

hatiye bikaranîn. Her wekî din li Hindê û Emrîkaya Başûr jî belav bûye. Gelek cih û bajar li derdora cîhanê li ser girîngiya bikaranîna heriyê di avahiyan de û li gorî lêkolîner Cemîlê Elhenêş û Ekrem Mihemed El Came di lêkolîna bi navê Avahiya li Çolistanê û Avahiya ji Heriyê de dibêjin, Ji wan bajarên Şipam û Se'dê li Yemenê û Merrakiş li Mugribê, Edrar û Gerdayê li Cezayirê û Gdamis li Lîbyayê şahid in. Û her wiha weke Dektor Azad Elî di belavoka bi navê Bajarên Firatê, li Bakurê Sûriyeyê dibêje û li gorî Dektor Mahmûd Abdulhafiz di gotareke xwe ya bi navê Bermahiyên avahiyên ji heriyê li mêrgên Misirê metirsî û awayê parastina wê ve dibêje, Mêrgên li Misirê jî bêngeha wê ji heriyê pêk tê. Li gorî hewaya ziwa ya wê derê pir baş e. Taybetmendiya heriyê ew e ku madeyeke bikaranîna wê hêsan e û li gor kêfa xwe mirov şekil didê yê. Her wiha ji nû ve bikaranîna wê jî hêsan e. Taybetmendiya wê jî ji ber dikare bi rewşên hawayiyê ye mîna germahî û şilahiyê re li ber xwe bide. Peter Akremans yê li cihê Elsebîl Ebyed kar kiriye dibêje ku dîwarên ji heriyê hatine lêkirin taybetmendiyên herî baş digirin. Derbaskirina germahiyê Ber bi hundir ve gelekî kêm e û wekî navbirkeke germahiyê ye û ji kevir gelekî baştir e. Her wekî din nêzî xwezayiyê ye û ji bo avhewayê dost e û li ber destan jî gelek e. Pêşketina mezin ya Jinîvê di sedsala bîstan ve û bi taybet di warê avahîsaziyê û rêbazên wê yên pêşketî de derketine û firehiya tevna rêk û çûn û hatinan e. Hiştgo hêdî hêdî ji bikaranîna madeyên kevneşop bi dûr kevin. Her wiha bandora wê ya neyênî li ser hebû. Li heremên Belengaz jî ji ber ku buhaya wê kêm e û madeya wê ya bingehîn li derdorê cihê avakirinê herî zêde ye, Waw avahî dikarin li hember rewşên hewayê li ber xwe bidin. Civakane ev taybetmendî parast. Her wiha avahiyên ji heriyê girêngiya wê ji avahiyên ji kevir ne kêmtir e. Qentere, kevan, qibe û banî bêyî got darên piştgiriya wê bikin jî dikarin pê werin avakirin. Di sala hezar û neh sed û şêst û nihan de Di pirtûka bi navê Avahiya Belengazan ya Hesen Fethî yê Misrî hat weşandin. Di vê pirtûkê de nivîskar li ser avakirina gundekî li herêma El Qirnê li Eqserê diaxive ku bi şêwazê kevneşop û bi awayekî hevgirtî ji heriyê hatiye avakirin. Madeyên biha weke hesin û çemento bi madeyên weke herî, blok û text yên herêmî Hatin guhertin ku bihaya wan erzan e. Hunera avahiyên ji heriyê li derûbera Cezîra Firatê weke di pirtûka Şêwazên avahiyên ji heriyê li Cezîra Firatê ya Doktor Azad Elî hatiye di lêkirina hemû avahiyên hatine vedîtin de herî madeya bingehîn e. Dîwar li ser pênahiyeke kevirî û heriyê ye. Dîwar jî ji tof yan jî perçeyê nirêzkirî ye û paşê jî veguherîna bikaranîna kelpîçê ji heriyê ya li ber tavê hatiye ziwakirin ku şikl û pîvanên cuda bikar anîne. Paşê jî pîkên biraştî yan jî kelpîçên biraştî bi kar anîne ku destpêkê bikaranîna wan ji bo lêkirina erda avahiyan bû. Siwaqa wan avahiyan jî ji heryê bû. Li kêlek heryê jî kils û cebsîn jî bi taybet ji bo dîwar û erda avahiyê bi kar anîne. UNESCO diyar kir ku nêzî sê yek ji mirovan di avahiyên ji heriyê de dijîn û an jî beşek ji wan tevî ku pêşketin û awayên avakirina avahiyê bi rêka bikaranîna heriyê bi tenê yan jî kelpîçên ji heriyê pir reng bûye û ev rengê avahîsaziyê kelebûra dê û bavan diparêze. Hemû şaristanî di encama bikaranîna vê madeya xan de derketine. Tevî wê jî ji cihên kevneşopiyê yên ONUSCO ji bo parastina wan xistine lîsteya xwe.